Pakumiririra vagari zvinoreva maproblems akafanana nemvura, ekutakurwa kwemabhini, eku maproblems ese anowanikwa nevagari vemuchitungwisa matambudziko ese anowanikwa nevagari vemuchitungwisa ndo anomirirwa neorganization inonzi chitungwisa resident trust chitrust jacob you are a chitungwisa resident would you care to

destroying or taking away some of the, the, the, the used pampers anga ari mumabhini imomomo zvekuti zvaa zvangosara pamagate zvekuti wanga wakufamba every gate papasani pachaita because marara anga azarisa zvazvisani zvichatoita zvekuti ataa kutyira manje you know some of the diseases anouya through kuwanikwa kwemarara within the, the, the area inogara vanhu plus also you know vana vanofamba panze vachitenderera tenderera they end up vakubata bata zviri mumabhini asingadi asingaraswa Uh, water is a basic human right, and you pointed out that there were poor deliveries in terms of water, or there was lack of access or efficient access in terms of water. Do you mind kuti tsanangurirawo kuti zvakanga zvashata kusvika papi panyaya yekushaikwa kwemvura uchitungwisa? We are, we, were, we are supposed to get water coming from the tape

hembe dzako then pane some balls dzakadrilliwa within the, the, the area eh, q dzaakubhoho kwadzichadi hadzichaiti zvekuti kwakwakuwanikwa macases ekuti eh, vanhu vanga vakubhadhariswa mari nema vanozviti no, ma, ma, ma, ma, ma, kumakombi tinovati marengi mashawo then kumabhoo anouya obva ati bhoo rino nderangu so im in control of this bhoo so anobva adi amira paipa achibhadharisa vanhu mari saka zvazvakunetsa manje kuti tiwane mvura from mabhoo aya since matepi asingadi asingabudi mvura so tata kuti tinochera iri kumabhoo then kumabhoo kuya kwafuti namaringi mashawa akucontrola handiti mvura haichawanikwi kuti munhu upinde mutoilet chaimo for example zvakunetsa because mvura hapadi hapana saka itori challenge yekuti haa hatizivi kuti toita sei thats why takazodecide kuti ah timbo approachawo our voice chitrest kuti vatibatsirewo muzvare carol imimi sechitrest munokwanisa kuti tsanangurira here kuti mandate yenyu ichii kana kuti donzvo renyu rebasa ramunoita muchitungwiza rakamira sei uye munoshanda nevanhu vakaita sei sechitrest isusu tinoshanda necouncil mm. like council yedu council kwedu ndokwatinopoo zvichemo like zviri kubva kumaresidence vanotitaurira toendawo kukanzuru tonoonawo vakuru vekukanzuru tovaudza kuti kuarea kwakati kune problem yakati but us as members of chitrest we have seen kuti pane mamwe maproblems nemaissues ari kusolveka like thereis kune mamwe maareas akuti eh, vakutumirwa zvemabhauza zviya zviya nhau yekuti mvura hakuna zvoenda kumaareas ekuti vamwe vanokwanisa kuwana that water for free we know kuti in chitungwiza surely water is a crisis zveshuwa kana tese tese tinogara ko mvura iri kunetsa we even sleep at boreholes but uh, director wedu alice kuveya ari kuyedza nepese paanogona kuti vabatane nevekucouncil that's why at least once a week mvura yacho iri kutozombouya because there was a time long back mvura yacho yaitopedza six months musina mbobvira yabuda pamatepi saka now as chitrest vari kuyedza its not yet eh, zvasa zvanyatsoita kusvika pakanaka chaipo but at least they are trying kumamwe maareas vanotumira zvimabhauza zvemvura and like even zverefuge izvo zverefuse zvavari kutaura collection vakataura kuti area yakati tikataura nemadirectors edu they go kunonzi ku, ku, ku, ku, kucancel and then they see who is responsible for kutakura mabhina acho kuti kuarea kwakati mabhina haana kutakurwa vanofanira kutuma vanhu vavo vachinotakura mabhini iya ore tiri ipapo tinoda kuziva kuti munoripota kunani kana kuti munotaura kunani ari mubazi ripi rinoonekwa nezvehurumende kana kutongwa kwemaruwa yatinoti local governance zvekuti panouya uh, ah, maresidents emuchitumbisa vanokwanisa kuwana guarantee yekuti no pataenda kuchitrest vanotaura nanhingi kana kuti vatipa information yakadai so isusu toda kuziva kuti munoiwana kupi o zvichemo izvozvo zvomunozozvisvitsa kupi imimi seorganization thank you isusu sechitrest director wedu she is trying a level best akutotraya kupindawo bcause like council yedu yechitungwiza we know kuti pairi kutipa mvura mvura iyoyo inenge iine tsvina haikwanise zveshuwa kushandisika kana kumwika maybe ndekungoyuso kuwacha nekuisa matoilets and the like but our director I, sheis trying a level best kupindawo kune mamwe maorganizations ari kunze anokwanisa kuti abatsiridze kuti chitungwiza tiwane mvura yakaita sei yakachena ndopaya patazopinza kuti kunowanikwa vanounza zvimabhauza zvimamotikari zviya zviya zvinenge zvine mvura yaine clean drinking water and still tichiri kungoramba va tichiri kungoramba sechitres tichiri kungoramba tichitsvaga rubatsiro rwakadaro from mamwe maorganizations ari kunze wo anogona kutibatsira Understanding the seriousness of uh, the need for water and also the direness of the situation inenge yamunenge makatarisana nayo imimi kuchitungwiza pamaererano nemvura sisi toda kuziva kuti saka nhaurirano dzamunoita nevagari kana nenharaunda yemuchitungwiza ndedzipi and uye zvekare dzinoitwa nemwero upi panyaya dzemvura idzi koshi water is a basic right and yakakoshera munhu wese saka tiri kudzidzisana kuti paya panoitika madambudziko ekuti panoitika mabest ma pipes ekuti pane pamwe pekuti unosvika mvura ichingoyerera ichitambisika we are forced kuti timhanye kucouncil kuti vagadzire vasevhise va mapipes iyayo mvura iyoyo isatambisike nekuti yakatikoshera yakakoshera munhu wese E, ndogona kuwedzerawo ndichiti pane zvavataura ndichiti e, ichokwadi kuti water is a basic human right yokuti you cannot survive without water mm. so thats why tichiti e, maproblems edu tinoaraise faster through the, the organization yechitrest ndosaka tichisiyanisa kushaikwa kwemagetsi nemvura magetsi akashaikwa hatimbomhanyi kuchitres nekuti tinoziva kuti light you can have an another alternative to live with but water uh, there is no substitute for water so it's, uh, as our right tinotomhanya mhanya ende totodzidzisana sevanhu within community kuti kana mvura ya sekunetsa kuri kuita mvura kudai ngatisanyararai ngatirese maproblems aya zvisolveke tirarame tine chi tine mvura nokuti tikashaiwa mvura zvirwere zvakawanda zvinoitika kune madhizizi akawanda anokonzera nokushaikwa kwechi kwemvura saka tino educatana secommunity patinosangana paya kuti ah, kana mvura yashaikwa e, ngatimhanye takadai tinoripota takadai nokuti hatifaniri kushaya mvura itsi ree kuti upedze pamba kuti mite two hours pasina kumboshanda mvura hazviiti so Out of interest we want to know kuti imimi munonzwisisa sei e, role kana kuti chatinga chifaniro chegovernment e, chainofanira kuita mukuwanikwa kwemvura mumaruwa nemumaguta uye zvekare imi sevagari muchitungwisa kana kuti imi semugari muchitungwisa munoona ichiita basa racho iroro here kana kuriita nemazvo ya yeah, eh, regai ndidavire ndichidai so government eh, ne, ne, ne, ne, ne, ne our local government they are the, the, the right bearers for you know for us to be able to access this water but at this moment uh, they are not doing anything meaningful because if even if you go there to, to, to report you be directed to see this one then zvonzi ishu yenyu e, tainzwa it will be solved but you find kuti panotopera kana 67 months pasina kana any response yadi yauya from the government or the local government e, vatinosvikira zviri easy is the, the local government through our, our councellors right and those councellors Uh, they are only visible when they seek their, our votes. But when it comes to, to, to service delivery, havana uh, hauvavoni kana saka chavari kuita chaicho chaicho honestly speaking hapana of course eh, kansela vakambotaura taura vachiti we are trying to i come up with a solution totaura nemapartners vanogona kutibatsira ku you know to drill some of the balls but eh, hadzaingova uh, nyambo hapana chakadi chakaita and eh, chinoratidza kuti hapana chakabuda nechokuti kana pachiitwa tareporter something to them we expect them to come back with a feedback or an action say uh, problem yaya makareporter yewater uh, can we have a meeting hapana zvakadaro zvinomboitika kana just report zvinobva zvangopera zvakadi zvakadaro so uh, chavari kuita chai chaicho haa hapana because government yacho we can access government through local government so isu toti kataudza our councellors problems problem yedu yadi yasolviwa but haa ah. so carol imimi zvamunofunga kuti vagari vemuchitungwiza vangaite panyaya yekuti vakwanise kushandidzana nemi pakugadzirisa dambudziko remvura chii ndo patinodzokera pamwe chete patataura paya kuti chitrest is just a voice inongonopusha tinoramba tichidzokera kucouncil tonopusha council vanofanirwa kupushawo kuchi kwavanofanira kuti vaendese nyaya dzacho bcause isusuwo seorganization iri kumiririra inongosvitsa matambudziko evagari kuti abatsirike and then akazenge yawanawo mapartners like saizvezvizvo vanozowedzerawo kudrilla mabohos and the likes think ndofunga ndo zvinenge zvichiitika but mm, tinoedza kusvitsa zvichemo zvevanhu kwazvinofanirwa kuenda then i think vanofanira kuve avawo vecouncil vanofanira kuendesawo ku kumusoro zvichingoenda zvichienda kusvika kwazvinofanirwa kusvika so jacob isusu toda kunzwisisa kuti what is the cause of this water problem rakanyatsotanga rakanyatsotangira papi and rakakonzereswa nei uye zvekare zvakatanga rini e, kuti tizosvika patiri nhasi tichitarisa nematambudziko ekushayikwa kwemvura muchitungwisa

So definitely we want to, we, we, we know or we are aware that there are politicians that come to seek electoral mandate from you. Saka sisi chatoda kuziva kuti mapoliticians anouya achikampeina kwamuri imimi pane vanotouya here vachirakidza gwara rakajeka panyaya dzekugadzirisa dambudziko remvura because tinozviziva kuti vanotouya vachitaura kuti vada kugadzirisa nyaya yemvura asi totaura varipo here vanouya vachitonyatsorakidza gwara chairo chairo plani yakajeka kuti

so carol tichinzwisa kuti water shortage is a great problem kuchitungwiza idambudziko guru kwaro and tinonzwisa kuti pahuwandu hwevanhu vari kuchitungwiza there is a special population inoaffectwa nedambudziko iri vanovevo vakadzi so isu tinoda kunzwisisa kuti semukadzi mukuru uye zvekare nemusikana wechidiki anoenda kuchikoro munoafectwa sei kana kuti munosangana sei nedambudziko iri rekushaikwa kwemvura how does it affect you as residence im a mother ndine, ndine mhuri ndina baba vari kumba ndofanira kunovatsvagira mvura ndofanira kunotsvagira mwana ari kuenda kuchikoro mvura ndine maduties as a mother andofanira kuita nemaservices andofanira kuprovida even kumurume wangu ari kumba mvura yatokonzeresa mabroken marriages akawandisa ndine maconjugal rights andofanira kusakupowa kumurume wangu but ndomuka na2 kana na3 na12 kunobata line rekubhowo ndodzoka kubhoo na maybe 6 dzekuseni ndakutogadzirira vana vekuchikoro ndakuita sei ndakutsvaira ndakuita sei saka kazhinji nhau yemvura yakanganisa dzimba dzakawanda and to the girl child as well ndikatuma mwana wangu wechisikana kuti enda kubhoo kumarengi kumabhoo mashalzai kuti awane mvura nyore nyore anofanira kutotanga adanana naye kana vadanana vana vaya vakumitiswa and vakuregedza chikoro hazvichabuda zvakanaka even like izve zvine denda recovid tiri kunzi tisaungane but nenhau yekuti tinoda mvura we have to go tonoungana tiri chi kubhoo and mabohos acho mashoma zvisingatoiti zviri kukonzeresa kunyanya zviri kunyanya kuafekta isusu kunyanya vechidzimai vechirume zviri nani because kana uri baba unongoti ndoda mvura yekugeza and then i have to find a way kuti uwane mvura yekugeza saka isusu semadzimai nevana nethe girl child weare affected a lot kushitumwiza nenyau yemvura Eh, Jacob, as a man and as a father and a male member of the Chitungwiza community, how are you affected by the water crisis in your town? munosanganikwa naro sei dambudziko here kushaikwa kwemvura muchitungwiza imimi semurume e, uye zvekare muri mubereki wechirume muchitungwisa we know that uh, the issue of getting water is uh, something which is to be, is a household which is something which has to be done by a girl or a mother right so now because uh, it's risky to, to, to send amai kana kuti mwanasikana kuchibhorani kunomirira chi mvura isusu nawo taakutosiyawo mamwe mabasa edu kuti ugone kuenda kupi kumvura kuya kunochera mvura which is not something which is something chisiri right because taakusiya futi e, maeconomic activities atofanirwa kuita kuti tiunzewo income mumba and also uh, eh, burden yazvinopa as well uh, ndeyekuti uh, zvambotsanangurwa nacaroline ndibvumire ndiwedzere mbichana kuti kwakuchengeteka vana vakati wandei vasina vanani vana baba kuti varume vazhinji vatova responsible to take care of mwanasikana wako anenge amitiswa amitiswa through aenda kuchibhorani kuti awane fevha yekuti awane mvura adanana nabhoho mashawo kana kuti wopanewo vomurainiwo mumwe aenda kudhara kunobata mvura abva adanana naye abva amitiswa apiwa nhumbu handiti adzoka kumba uye amumitisa haachatake responsibility of the pregnancy and also of the child now sevarume unoenda kubasa uno uchimaya maya uchingwavungwava usama kuti utsvakei mari kuti mhuri irarame watova neadditional responsibility yanga isipo mumba mako zvako zvifanirwa kuita izvo saka dambudziko remvura iri harisi kungo only kungoafektawo vanani vana mai nana baba vari kuafektiwawo and also financially e, vanhu vakutoti mvura yekumwa imwe takutotenga imagine kuti pese pamafungira kutenga mvura pamini pungumwa mvura you have to buy water mukatenga 5 liters haigari monotenga futi imwe haigari saka Eh, expense yemvura yanga isipo pabudget maakutoiisa yet you are also paying bill remvura kukanzuru saka maane mabill maviri kunotenga mvura nekubhadhara kanzuru saka zvinhu zvinotiremera sana baba kana kuti sevarume you are speaking as a representative of an organization that speaks on behalf of the general populace in chitungwiza e, imimi semumiriri wechitrest isu tinoda kuziva kuti pamunotora nyaya idzi dzichibva kumaresidence mobva madzifambisa kuenda kulocal government zvichikwira zvakadaro tinoda kuziva kuti where do you face the bottleneck ndepapi padzinogumira nyaya dzacho tichitarisa kuti paane makore akawanda muchiwana zvichemo izvi muchidzisvisa kumusoro but nyaya yacho haisi kugadziridzika saka pamunofesa bottleneck padzinoperera pacho ndepapi eh, zveshuwa izvo zvomataura ndiri kuona kuti nyaya dzedu patiri kunodziendesawo dziri kunoperera kumusoro kuhurumende hurumende uku government because havasi kukwanisa kutibatsira zveshuwa project yedhemu iyi yakataurwa kunzi pane dhemu rinofanira kusuplya mvura kuzvitungwiza yekuti zvirerukire harare because harare haikwanise kuti iti malocations ayo akawandisa and then yozoti nezvitungwiza izuwo but that project has been there, has been there for a long time yakataurwa hameno tipane makore mangani yakataurwa kunzi dai tapihwawo dhemu redu saka ikoko kumusorosoro kuvakuru uku kwazvinofanirwa kunge zvichi tichipiwa permission kana kuti local government yedu council yedu ichipiwa permission yekuti go ahead dhemu rakati chitoraiwo mushandise mukwanise kupo maresidence mvura unga ndopazviri kuzohengera mudenga ikoko kumusorosoro ikoko Dai hurumende yapindira yatikwanisa kutibatsirawo. Hii mvura tatambudzika wedu wekuzvitungwisa. Hatina chatichaita we are doing nothing nenhau yekungonotsvaga mvura day in day out. We know for certain kuti panguva yaVaMugabe makatombovimbiswa idzo nyaya dzemadam sedzamataura idzi uye zvekare vachigumba pavanga vachiri mp iko kuchitungwiza ikoko vakambovimbisa futi nyaya dzekugadzirisa zvinhu zvemvura even the late uh, councilor chapfika vaive kuunit d pavanga vari councilor vakambokuvimbisa yenyaya idzodzodzo futi dzekugadzirisa dambudziko remvura zvino manje tasvika patiri nhasi dambudziko harisati ragadziriswa saka zvinorakidza kuti maybe pane nyaya dzenjere nepfungwa dzinge dzichitanga kupesana saka isi tada kuchiziva kuti imimi semumiriri wemaresidence and then you jacob as a resident ndedzipi rairo or marecommendations amungape kulocal government as well as the government kuti mukwanise kugadzirisa dambudziko remvura haa isu tiri kungochema kuti hurumende dai yaona zvekutiitirwawo ipapa panhau yemvura bcause zvimwe zvese hazvo at least zvemarefuge collections nechii at least zvingango zvingabatsirike zvazvo through our council but pawater crisis apa eh, dai hurumende kana kuti dai paine vakwanisawo mapartners akwanisawo kupatina nechitungwiza eh, vawanawo kuti vatibatsire thank you carol then um, jacob what are your recommendations as a resident uh, in terms of kuti How can we best fix dambudziko remvura muchitungwiza? Munoraira chii kulocal government inova iyo kanzuru and the central government inova iyo hurumende yemuno muzimbabwe panyaya dzekugadzisa dambudziko remvura mudunhu rechitungwiza? Ini ndinoona kuti marecommendations andingapa e, ndotanga nerefuse ne, ne collection parefuse collection my recommendation ndeyekuti dai vagona kuti maybe

anowana payment from the money that the residents are paying then ouya kuzocollecta ke machi marefuse right i think tikadaro parefuse inogona kunge iri a, a, a solution inogona kuti sustaina for a longer period of time then when it comes to water problem eh, dai vabvumira mahousehold kana kuti maresidence e, eh, tukucherawo migodhi padzimba i know kuti migodhi some of them ah, inogona kunge iri a, a death trap kuti inogona kusavakwa zvakasimba then uzopedzisira paita njozi i know of a tank rakambo i don't know if you've ever heard of a tengi rakambodonha rikatsikirira vana so such issues dzinogona kuitika saka ndiri kuti at least vakabvumira vanhu kuchera migoti padzimba then they inspect kuti wavakirwa zvakadini kana paitiwa tank tank iri ivo vova nemastandards avanoita in place kuti a tank rofanira kunge riri up to this standards so that maissues ekudonha harizodi harizodoni vanhu vanowana mvura

kuti we want to, to, to drill mabohos because uh, they are there for, wash, for water and sanitation issues vanouya vachiti want to drill mabohos then vakauya nethat idea inombotorwa yonodhibhetwa in the parliament yozodii yozodii zvozo you know zvichilingwa towards eh, vachiitira uh, kudlear the process towards the election so that kana councellor or whoever is uh, trying to get the vote from the people anozokambena nethe idea yeyo kuti Eh, mukandisa muoffice eh, ndichauya nemadhona anozodrilla bo chichichichi so dee vagona kuseparata kuti such ngos vouya through eh, zvisava linked negovernment vouya to the community vongouya to they are there just to notify the, the council kuti we want to meet the residents right after meeting the residents we are planning to drill my mabhoo vozviita vega zvisina kone link yegovernment ye mukati because government inodelayer zvinhu vachiitira kuti tizovafarira kuti ndo vakauya nechi nezvinhu so tichiziva kuti ah, this is from the ngo yauya but ngo yangouya yakaberekanawo zvayo nakansela na asi initiative yabva kune, kune ngo saka vakabvumira kuti iuye yega zvinenge zvinofamba and also vakabvumira kuti maresidents tive necommittee e, e, inonofesa the, the council nenyaya yemawater problems kuti this is the committee inoenda kukansuro kunovaudza kuti problems maproblems emvura akamira so so so then toziva the, the, the, the focal person kuziva kuti nyaya yedu iya yatakaripota yaapapi tichifamba nayo handiti we know kuti tine chitrest but chitrest is just an, you know, an organization inotitorerawo maissues etichitenda but within the community pakava ne macommunity members ane tine committee yatoziva kuti inoenda kucouncil oziva kuti we can follow up with them e, now takaita meeting yakati tikanovaudza vakadai vakadai ndinonatso kuti matambudziko iwayo e, anogona kusolveka pane issue yeproject ye yedhemu yataitaura kuti pane pari kunzi pacha dhemu richazosaplaya chitungisa mvura zvongozikamwa nekanzuro community haizvizivi so such a committee ikavapo inogona kuita follow up ichibvunza kuti ko project iyaiya yapapi project iyaiya yapapi so isu semaresidence tete akubvunza committee kuti ano ah, eh, gatimbononzwa kuti project yedhemu yapapi than kungoudziwa nezvinyaya yeprojekti towards maelection now takuda kuinda 2023 ndopatine maelection handiti and u see them start talking about that same project zvichingoenda zvakadaro then when they are in the office yobva yanzi zii saka at least tikange tine acommittee nemarepresentative emacommunity members teiziva kuti no we can go and ask kuti ko project yapapi ivo vanofeel out the pressure from the committee members then vobva vaenda to the council to ask ndinoona sokuti kadaro tinogona kuva ne a, a, a, a permanent solutions kana kuti marecommendations ma, ma, ma akaimplementwawo tinogona kuvawo totaurawo something else different thank you carol and um, thank you jacob uh, tinotenda zvikuru nekuya kwenyu kwanhasi nekukwanisa ku uh, kutipowo pfungwa nenyeuriro pamusoro pezviri kuitika kuchitungisa maererano nenyaya dzemvura and to the viewers thank you very much for tuning into, into zimbabwe as we discussed the water crisis and the action that has been taken by community-based organizations particularly chitrest uh, in ameliorating the situation there